Salam hormatly watandaşlar Zrasvuyte dragiý Türkmenistanci Eziz Türkmenistanlylar Hormatly Türkmenistanyň milleti halky jemagaty siziň hemmäňize şu gün ýüzlenýän beh bular sesini çykarnakly bir aýa golaý bular a bu dogmadyk bir asyly bolmadyk Bir o Bawaraň maçy eşegi haramdag milli pidor bi ilkäre bize şol ýaňky ýatan komatoznikleri olary küşkürdi onnoň biziň aladamyz olar boldy bolyn daşyndan hat ýazyp bi biziň saýtymyzy ýapdyrjak bolup ýöre iş boldy bize bi enä on ýigrimi gün bäri bize iş şol hany süýtleşjekdiňä sen ha haram siýdik gnida Hany sen süýtleşjekdiň-ä sen? Gaýratyň ýetenakmy? Mrwes diýse. Hä? A bize geregi şol, ýüzleşsene biz bilen. Hany süýtleş sen. Süýtleş. Bir giden döwlet ynsan haklaryny goraýan bir edara bilen süýtleşip ýör diýip. Bersene bize şoň walakwor ady. Hä? Derejäni. Bir hökümet giden bir ýöne bir ynsan hak hukuklaryny gorap ýören edara bilen süýtleşýär diýip. Bigaýrat, binamys. Miraç getirenleň kim ol seň? O üýşüren seň adamlaň kim ol? Bir topar gnýdalaý sen nireden alyp ýörsiň bulary? Şolardan gazanjak bolýaňmy indi özüňe pena? Hä? Şolar saňa kömek eder öýdýäňmi? Bir topar bar-a, bir gutaranç şumalary üýşürdiň-de, olara bir Türkmenistandan ýöne gamçylap ýörsiň. Turuň, dawaý, basyň! At ogrusy diýiň, eşek ogrusy diýiň! Hä, seň bar-a, sen at ogursa, gnida! Saňa Birleşen Milletleň Werhowna Komissariady aýtmadymy kimiň at ogrudygyny, eşek ogrudygyny? Gniýda diýse. Hä? Kim ogurlady atlary? Geldi käriniň atlaryny kim aldy? Aý oňa-da baha boma, näme boma. Atyň nyrhyny bilýän adam barmy? Bular atşynasmy? Bularyň agzyna sen şo aýtmaly sözleri beripsiň-ä. Ol iki araltyda özüň topulýaň, ýuwaşlyk bilen, ýapyň diýip, arza yzyna arza ýazyşdyryp. Nä oňarmadyň? Hä, gnida diýse. Serdar syçak, senem näme bi o çekeniň-ä çekeniň welin, ol syrtyňy oýnadyp ýörsüň diýerler-le. Hä, sen tetimi? O bajyňy näme öýkelän bolup ýörsüň senem, haramdag gyzyňa näme öýkelýäň? Ýa ýalanmy o aýdylýan zat? O näme seňe, saňa bolýa, bi seň bajylaňa bolýan zat oňa bolanakmy? A sen ýöne gezer öýtme oňa. Gezmez ol. Sen oňa gaýta mende bar-a, bi Türkmenistanyň bar baýlygyny berjek, hä? Ýerasty, ýerüsti baýlygyny berjekmi? Şeýtirip ogluňy gorkuzýaňmy? Indi şu getiren otuz dokuz ýaşly ogluňy ýigrimi günüň içinde prezident etdiň. A sen bar-a, Resmi kabul edilen Türkmenistanyň institusiýalary, prezidentlik, ýene-de şoňa meňzeş kada-kanunlary sen aç-açan beýtirip bozubilýän bolsaň, näme kakaň mellegimi, gnida diýse? Hä? O bab yzgantdam, bab arapdam eşek sikip ýören bir topar, sen bir dikuşa sen. Maşyny sikip ýören bilen. Men saňa belet däldirin öýdýäňmi? Sen kakyşyň toýuna-da geldiň-ä eňňim bratişkanyň. Hä? Men aýtdym-a sen iki gatnap berdiň. Sen o wagt bar-a, Gurban kärizden çekinýärdiň. Şoň bilen bar-a bi ýakynrak durjak bolduň. Ýakynrak, men bilýän-ä sen kim bilen geleniňi çenli. Toýa geldiňä, dogry dämi? Men saňa belet gnida diýse. Heý, beýtdi, beýle bir öz halkyny, öz döwletini ýigrenýäni barmy başga-da şunuň ýaly? Ýurduň içini görýäňmi bolup ýören zatlary? Görýäňmi? Ine, men merkezi Statuprawleniýaň bir baş ekonomisti bolup işleýän adam. Hany maňa düşündir ýa özüň düşündirilmeýän bolsa düşündirilýäni aýt. O nähili-ow bi? Bir on ýylyň içinde bi adam öldürmek, onnoň bi galtamançylyk, reket, a? A sen ony özüň etdiň-ä. A sen aty nädip aldyň? Gelnikäriziň atyny nädip aldyň, şony aýt? Pagonlara daýanyp prokuraturda salyp aldyň dämi? Gijä çenli bar-a. Altyn ýary dagdan altyn ýaryna çen sakladyň meni maşgalam bilen. Ýuliýa ikimizi sakladyň. Ýöne meň başga ýolum ýokdy. Men bilýärdim. Eger-de men şo taýdan çykmasam, sen bizi basdyrmaga edil ýakyn duran adam. Sebäbi sen syçak. Sen zyrrtdyň gorkaga. Özüňem menden syçýaň. Seň başga gorkýan adamyň ýok. Düşnüklimi? Eger bärde bir oppozisiýa bar be, birsem oppozisiýa däl. Geldi kärden başga oppozisiýa barmy? Sen menden syçýaň. Hä? Pituh. Sen menden gorkýaň. Hormatly adamlar geň görmäň men bara gaty janym ýandy muň edip ýören emeline. Hileger. Gnida. Hä, ýer astyndan mara şeýtirip ýylan ýalak emel tapýaň bärde. Görüň muny, olary küşgürýä bi nemeleri. Hökümede işläp ýören bi ol bok welsapar bar. Minýon mara myr-zyrry. Muhokan tuşka bar. Hüň, O biziň ýeňsämizde oturan bir topar nemelek krotlar bar. Men näbileýin olaryň beýledigini. Sebäbi biz bar-a otuz dokuz ýaşly ogluny ýigrimi günüň içinde prezident etjek bolsa, a bizem bar-a ol bikanun-a. A bikanunçylygy sen beýtirip resmi ýagdaýda ulanyp ýola geçirjek bolýan bolsaň, A bizem görkezdik ine milletiň tarapyndan ine menem prezident diýip. Ol seň ol galyn osuraklyň bara myrry zyrry diýdi bi ol Nury maçy dagy bara niräň gelen bir narkomany. Hä Nury maçy diýdi ýene bi prezidentligiň niräge eltdiňow sen. Bulaň hemmesem prezidentler. Okuwy, bilimi, bi-bi dünýewi tejribesi asla ýok adamlaram bar-a, aý menem boljak näme etjek diýip, hä? Itiň ard aýagyndan suw içip ýörenleram bar-a, hüw gaýtdy, aý men prezident, men ony edemde, Men sen ýalaky, sen tetelli, hökümediň bara institusiýalaryny äsgermeýän adama garşy çykdym men. Meň protestim şol. Düşnüklimi? Şoň üçin dur, durarym tän seni ýok bolýança. Enşalla. Gnida milleti sen bi o radiasiýa diýilýän zat bara gitdä bu wagt. Aýal ogluň ýaraman ýatyr diý. Gulnabat, dogry dämi? Senem aňyrdan bi nemeden geleňde, şol bagyryň gapdalyndaky ýol bilen, şu dagyň üstünden bir geçirilýän ýedi kilometrlik ýoluň aşagyndan geçýän ýol bilen gatnap ýörsiň-ä bi bärik. Täze Zaman obasyna. Hä? Seň barjak wagtyň öňýanyna şotak bir wedre benzin guýup, otlap goýberdiler. Ondan millet senden razymy şol? Milletiň razymy däldigini gördüňmi? Kakajan Täşli näme üçin o by Emiratlardan özüne jaý satyn alyp? Onuň ýaly adamam kän. Baý adamlar gaçýarlar-a ýurtdan. Garyplar awara gaçdy. Başga by, by Mary sebiti bolsun, Lebap sebiti, Balkan, Daşoguz. Olaram ugradýarlar bärik. Ha? Şu seň bara bir syçak, guturan, gnida ýegenleň, şolaryň haloplarynyň ýanyna öz gyzlaryny, maşgalasyny ugradýarlar. Baryň bäş manat pul gazanyň diýip. Millet ar-namysdan geçdi-ä. O talyp tentek bara

Ejeň Maryň Azeri dämi? Kakaňam asly Eýranly Azer. Hümm. Götüňi tanaňak sen. Eşitýäňmi, çumo! O ýanyňada özüň ýala şagaly goýupsyň. Men indi seň bilen bara bir nähilem bolsa sypaýyçylykly gürleşdim. Aý, ho-ow, şu ýoldaşyň garga bolsa iýmitiň poh bolar diýip. Aý, gargaň ulusy sen ekeniň-ä. Hümm, bile gagyllan bolup ýörsüň. Oturak haýbatyň näme seň çumo? Hä? Meň energiýamy barlajak bolýaňmy? O meň balagymyň içinde näme gözläp ýörsüň sen, meň energiýam diýip? Hä? Sen otuz ýaşa çenli hany seň maşgalaň? Hany seň bi ogluň gyzyň ýokmy? Hä? Näme öýlenmediň? O, ýegenler bilen urşdum diýen bolýaň, batyr bilen urşdum diýýäň. Sik iýýäň sen. Ol hasaplyja ýörýär. Oň etjegi içinde. Ol sen onluk adam däl. Sen Amerika nähili düşeniňem men bilýän ony. Entäk ol hakda men aýratyn çykyş edip aýdaryn saňa. Gnida. Nädip geleniňe çenli. Indem ýanyňdaky o poh iýip ýören mara, siz baryňyz, ne şo taýda üýşüp dur, siz baryňyz siýdik siňdiren gara heje. Günide gutaran. O Nury maçy bilen näme biri-biriňizi basyp ýörsüňizmi? Kime görä seň porsy götiň günide? Hä? Energiýamy ölçejekmi? Näme meň astyma mara söýgüliňi saldyň-da, Gysyr galdym ol. Ýa özüň beräýsem diýýäňmi? Kän gürläň sen, pituh! Eşitdiňmi? Seniň bilen deň bolmajak bolýa. Men entäk bar-a gullary bilen bir düşünişeýin. Sen beýtirip, aman beýtirip bar-a arkaýyn gezerin öýtmegin. O taýda ol seň bilen bar-a gürleşip ýören ýigidem, seň ýalňyşyň hakda aýdyp ýören ýigitlerem oýun ýigitleri däldir. Ol sözüni howa zyňýan oglanlar däl olar. Düşüniklimi? Sen ýöne kelläň göçdi, Amerika geldiň, bärde arkaýyn bolduň, aý bu zat, bärde hiç kim hiç zat iýmez. Kime gerek sen? Kime gerek sen? Näçe adamyny ugratdylar? Nädip geleniňi çen bilýäs-ä biz? Ýa seň ýagyň ýetenakmy? Hümm? Duşmanyň ýetenakmy seň? Erniňi burnuňy gyşardyp näme-ow? Sik sorup ýören heleý ýala agzyň-burnuň beýdirip gyşardyp otyrsyň. Çumagyňy çykaran ahmal bolmagyn. Düşnüklimi? Gnida diýse. Haramdag! Näçe ugrady ber şuňar bu gnidalary. Meň üçin olar bular hiç kim. Düşnüklimi? Haram tüýümem gymyldan-a oň üçin. O däli gyzyň guwanjy iki sanak emjegi bar-a, minýon. Ony ulanan bolup ýörsüň. O bok welsapary ulanyp ýörsüň agda mohokan tuşkan ulanyp ýörsüň ulanýan adamlaň kimow sen sen özüň düzüwli bolaňda haramdag milli pidir seň eliňde işleýän adamlar şular bolarmy o biziň ýeňsämize bukulyp ýören iki sany ak ol neme bardy ol krot Olaram bar-a edil ýöne, badallar, ho-w, ganat bitdi olara. Akja kepderim ýalak şeýtip başladylar. Ýöne, eger-de etiň kilesi ýüz ýigrimi manda ýeten bolsa, o-da resmi dollaryň bahasy bäş-alty dollary degýän bolsa, emma gara bazaryň dollary otuz bäş manat bolýan bolsa, berýän aýlygyňam iki müň manat garyplar üçin, aňyrda ol resmi dollar alyp bilýärmi olar? Ýüz dollar ol, bir sapar bazara girip çykdy, gutardy. Oň bilen beýtirip maşgalany ekläp bolýamy? Nähili ýaşamy ýaşamaly bu millet? Çmo, men senden sorýan, milli pider. Milleti nähili ýaşatjak bolýaň? Onnoň men iki müň ýedinji ýylda çykamda öz gözüm bilen gördüm, maşgalam bilen şol edil dokuz Aşgabat komisaryň bi nemesi bar-a çatrygy öwrülen ýeri, Aşgabat Tejen ýolunda. Men şo taýda aňyrdan dokuz Aşgabat komisardan gelip, Demir ýolam ýapyldy-da, üç sanakmy, dört sanak resmi şoňňalak öz nemesi bilen nukler diýip şoňňalak neme geçdi. Getirdiň-ä sen, milliardlarja pul aldyň sen. Şoň üçin şo taýda türkmeniň, türkmeniň bar-a, saglygyna zyýan ýetýämi, ýetmeýämi diýip pikir etmediň. Hä, saňa pul gerek, gyzyl berse Hydyr azar diýýär. Sen bu puluň derdinden, bu hökmürowanlygyň derdinden sen bar-a ol bir gutaran haýwandan hem beter-ä sen. Binamys, sen resmi ýagdaýda ölümi satyn aldyň. Ölüm, hawa, halkymyzam gyrylýa bu wagt. Onkologiýa köpeldi, gaty kän. Hemme welaýatlarda onkologiýa köpeldi. Ýöne sen bar-a ejeň bilen kakaň ýüz ogulaýa ýaşady diýip, sen bar-a özüňize degmez diýip ýördüň-ä, dogry dälmi? Ana, neme edýär-a? Ýaran aga, dogry dämi? Gülnabat, sen şol köçeden günde Täze Zamana gatnap ýördüň. Millet bolsa saňa benzin guýupdy, otlady. Sebäbi millet ýaşap bilenok. Ol ostanowkada duran gyzlaň bar-a, altyndan bir tsypoçkasy bolsa ýa-da şoňa ol ýöne neme, misa şol bir gyzyl çaýylan bolsa, şonam goparyp ýörler. Podýezlerde zat goýup bolanok. Hä? Adam öldürip ýörler. Zorlap ýörler. Hä? Çagalar arkaýyn köçä goýberip bolan aga. Döwletmi şu? Hä? Günmi şu indi indi türkmen iki ýarym milliona bir milliona golaý. Häzir sen bara ýöne goýbermän dursaň adamy. Goýberdiň gidýä sen. Häzir diňe pagonlar, işi bar adamlar, bu indi baýrak ýaşap ýören, Ýegenden olar bular şolar ýaşap ýöre, dogry däl mi? Onnoňam KGB-MGB. Emma ýöne sen ýol açsaň, iň bolmanda seň Minoboronaň-a gidýär. Olar gidýär, onnoň by MWD-ňem by GAI diýýär, ýene PPS diýýär, şoňa meňzeşler, by onnoň batalýon diýýär, olaňam gider. Millet bu güne çydamaýar-a. O nähili-ow, çagalary eklemelär. Ine seň eden işiň haram, haramdag, siýdik siňdiren gara keçe. Binamys. Millet çydamaýar bu zatlara. Düşnüklimi? Çydamaýar. Sen gaty kän ganyny dökdüň halkyň. Kowid ýok diýdiň. Indem edýän işiň hemme zady öz nemäňi daş-töweregiňi üýşürip ýörsüň. Näme ederin öýdýäňmi muny näme emirat ederin öýdýäňmi? Ýa soltanat ederin öýdýäňmi Türkmenistany? Haý sen onda sen hem türkmen milleti tanaňakda. Tanamaýan bolsaň taryhyňa seret. Türkmendir, bilýäňmi? Arym köýenden imanyň köýsün diýýän, türkmendir. Türkmendir, dinden çyksaňam ilden çykma diýilýän. Il bar-a, sen ilden çykdyň. Düşünikmi? Sen binamys. Halky kiçeltdiň. Namysyna degdiň milletiň. Düşnüklimi? Depelediň namysyny. O ýapan bolup ýörsiň meň barada betirip. O dogry. Ýöne haçanda millet gürläp bilmese onda sen ýala zalymlaryň ökdeligi çyka. Haçanda millet azat gürläp, hü? Hakykat aýdanda onda millet rüstemdir.